Mbola faly miarahaba antsika rehetra tompoko ô! Mba saika hiresadresaka momba ny raharaha mikasika ny fitsabatsabahana na ny fidiran'ny firenana vahiny amin'ny toe-draharaha sy ny fitondrana ao anatin'ny firenena malagasy na ny antsointsika hoe influence de pays etrangère sur la gérance politique de Madagascar. Izay angamba no mety mampazava azy amin'ny rehetra angambany. Voalohany indrindra ny tsara tokony ho fantatra ny resaka fijabajabana firenena anankiray vahiny amina firenena anankiray hafa dia misy manerana an'izao tontolo izao. Na ny firenena efa mandroso na ny firenena mbola tsy mandroso dia misy an'io traika io daholo na na aiza na aiza rehefa ny firenena eto ambonin'ny tany. Ny voalohany indrindra tsara atao ny fanadihadiana sy ny resadresaka angambany dia ny antony voalohany indrindra mahatonga ny firenena anankiray hitsabaka sy hiditra amina fomba fitantanana firenena hafa anankiray. Ny voalohany indrindra, raha jerentsika izany ny mikasika ny zava-misy sy ny resaka manodidina an'izay fitsabatsabahan'ny firenena ivelany eto Madagasikara izay, dia ny tsara homarihina aloha dia ny, I Madagasikara dia nosy iray izay voalohany tsara indrindra ny manamarika azy. Ny faharoa, i Madagasikara dia anisan'ny firenena voalohany manana mpitsiriritra sy tsiriritiny ireo firenena maneran-tany. Ny fahatelo, I Madagasikara dia firenena mbola eo an-dalam-pandrosoana izay fantatsika rehetra ny toe-draharaha eto Madagasikara. Izay aloha tsy esatresatsy tsy aritra mba azo lazaina aloha sy marihina alohan'ny jerentsika hoe inona no antony mahatonga an'izay fitsabatsabahan'ny firenena ivelany vahiny eo amin'ny toe-draharaha sy ny toe-pitantanana ara-politika eto Madagasikara. Araka ilay voalazako teo, Madagasikara dia nosy ka tsy maintsy mila ary mitady ny fifanakalozana sy ny fifandraisana amin'ny firenena hafa. Ny faharoa, Madagasikara ilay nody ilay teo hoe manana mpitsirolitra i Madagasikara manerana an'izao tontolo izao ary indrindra indrindra indrindra firenena izay tena tsiriritin'ireo firenena mandroso ary manankarena manerana an'izao tontolo izao i Madagasikara. Ka noho ny izay izany Isika Nosy andalam-pandrosoana ary manana mpitsiriritra izay dia mamelon-kevitra ireo firenena matanjaka, ireo firenena mitady tombontsoa ampandrosoany ny fireneny ka mitsiry ny hevitra hoe ndao jabaka ary hanao ny fomba hidirana amina firenena hafa toy an'i Madagasikara. Ohatra, alaintsika ohatra amin'izao fotoana izao an, Madagasikara sy Lafrantsa izay voatondro anisan'ireo firenena vahiny mbola maro ankoatra an'i Lafrantsa izay mijabaka sy miditra amin'ny raharaham-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Inona no mahatonga an'i Lafrantsa sy ireo firenena vahiny mijabaka amin'ny raharaham-pirenena? Tsotra dia tsotra, ny voalohany ao anatin'ny programa ananan'izy ireo ho an'ny fandrosoan'ny firenen'izy ireo dia misy ny kaondoha ataon'izy ireo mikasika ny fampandrosoana isaky ny sokazy ao anatin'ny firenena misy azy ireny. Ohatra, te hanao izy ny fampandrosoana ny ara-barotra azahoany tombontsoa, te hanao izy ny tombontsoany ny fanarenana ny taozavatra ara-miaramila sy ara-teknolojika. Te hanao izy ny fampandrosoana ny resaka fambolena, te hanao izy ny fampandrosoana ny resaka ara-jono ohatra indrindra indrindra, indrindra ny ara-barotra. Dia nohon' izay tsy maintsy miditra izy eto Madagasikara nefa Tsy afaka miditra izy satria misy tan-dalàna ary misy firenena sy mpitondra ny eto Madagasikara. Dia ny fomba tsotra azo hidirana eto Madagasikara dia ny fampidiran'olona avy amin'ireny firenena ireny mba hitantana ny firenena mba hahamora ny fampidirany ireo sokajina programa azahoany tombotsoa amin'izay programa ilainy ilay ny tsy teneniko teo raha ohatra ka izy te hampandroso ny resaka ara-barotra dia tsy maintsy izy miditra ao anatin'ilay fanjakana noho ny izy tsy afaka miditra ao anatin'ilay fanjakana mivantana dia tsy maintsy izy miditra amin'ny alalan'ny olona mpanao politika izay tohanany ara-bola, tohanany ara-teknolojika ary misy ary ny sasany manohana ara-tafika na ara-piadiana mihitsy izay sanatriavintsika mbola tsy tonga teto Madagasikara. ka ny fombafomba fidiran'izy ireny matetika amin'ny alalan'ny politika. Izany hoe alohan'ny hampidirany an'ireo zavatra ilainy toy ny akora ohatra mba hahamoramora ary azahoany ny akora izay misy eto Madagasikara dia mampiditra izy azokizoko olona hiditra ao amin'ny fitondrana dia ny takalony izay fampidirany sy fanohanany ilay olona miditra ao anatin'io fitondrana io dia ny fazahoany mitandraka sy manao takalo ara-barotra aminy ianao satria izy no nampiditra anao tao amin'ny fitondrana mba hahamoramora ny fanaovany zavatra. Sahy mikasikasika ny influence na pays etrangère ohatra eto Madagascar no raisina. Jerena amin'izay zany izay toe-zavatra izay mazava hoe izay ny fomba fampidirany dia izay koa ny fomba fahazahoany an'ilay lalana mampiditra sy mitantana ilay firenena izay tiany hotantanana. Ka ny tsara ho fantatra izany dia raha ny firenena iray no te handroso dia tokony izy hanana fahaleovantena mba tsy hiakina ary indrindra mba tsy hiditra ao anatin'izay fitantanana ivelany izay. Izay no mahatonga ny firenena malagasy ankehitriny mivarina satria ny fitantanana ny firenena malagasy sy ny fitantanana ny harena malagasy sy ny toe-pirenena sy ny toe-politika eto Madagasikara dia mbola misy fitsabahana sy fitantanana avy any ivelany. Omeko ohatra iray angamba ny isika, mety betsaka ny tsy mahalala, betsaka ny mbola tsy nahaheno angambany fa tsy miroro sy bemolanga dia famokarana menaka mavesatra misy eto Madagasikara ka tandrahan'ny teratany vahiny, ka ao anatin'izay fitandrahana izay dia ny roa isan-jato ihany no anjaran'ny firenena malagasy,